Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya akkam jirtu nagaa keessanii. Ani nagaa kootii galata rabbii irra deebiidhaan hordoftoonni jedhu arsii. Baga nagaa taatanii nagaan bakka fi lafa isin jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Jalqaba irratti baga iida al-adhaa kan bara 1447ffaa rabbiin baga isiniin gahe rabbiin kan bara hedduu isin haa godhu kan baranaa kan bara dhufu kan bara hedduu itti deddeebitaniiti ayyaaneffattan isiniif haa godhu rabbiin egaa ka har'a deebi'ee dhufee jira maaliin deebitee dhufte jechuun keessa hin oolamu guyyaa har'aa kana guyyaa har'aa kana jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf mudannoo addaa wayii qaba Mudannoo ajaa'ibaa mudannoo tokkoyii qaba. Mudannoon sunis maalidha yoo jettanii isiniif himoo ta'a dhugaa dubbachuuf. Yoo yaadadhu garuu baay'ee tokko yaani kijiba sana fakkaachuu jira subhaanallah. Innaa maalti isiniif fakkaate yeroo wayii jechuudha. Akka yaani aaddisii biyyarraa dhufeen jechuudha akka aaddisii biyya kana dhufeeni biyyarraa. Guyyaa sooma keessa dhufe, ka dhufe sooma keessa, sooma torbee tokkoo akkas biyya qabee ka'ee dhufe asi hiike jechuudha. Innaa ana dhufee ji'a sadii akkas ga'eeru arafaan dhufe. Egaa guyyaa arafaa kana guyyaa arafaa kana gara kaan guyyaa iidaa ammoo jarri waa takka waniin jenne yaani warra ofii bira deemanii akkas achi dabarsanii homaa waa addaa kana guddaa homaa wanni hin jenne bakka yani waanuma sasalphaa kanneen koksii maarre maarre kanneen kanneen hin dabarsine jecha argu yasa hin jira garuu foon illee waamtee walitti martanii jira garuu irra caalaa san jecha argaa jira innaa gara kaan maarre achi guyyaa arafaa kana gara kaan borumtaa fakkeenyaaf arafaan boru jedhaate hadha soomanii mira angara kaan sooma isaa illee walitti dabaarsee jechuun yaani yeroo san mana dabarsite waan ta'e namittiin gara warraa hin deemne mana dabarsite. Egaa yeroo san dhugaa dubbachuudhaan wanti nyaatan mana hin jiru maal bakka yaani hin beela akka jabaa wayii beela isinii galee hin beela immoo hin beela akkasumaan bule bishaan dhugii maal jedhe akkasumaan bule. Ergasii booda ammoo tiyyuu borumtaan bariisaan Arafaadha jechaadha. Ayyaana. Isaan ni rafan tsaxxuma jedhaniituma rafan. Achi gara kaan isaan xaaxan qabanii bira yoo sanuu akka tasaa maatii bira deemanitti namni baay'atee ayyaan ayyaana nama dha'e malee waa takka tana yaani dantaa qaban jechaadha gaafa ofii bana oola isaan namoonni baay'ee akkas. Egaa akka achi obboleessi namichaa wayii gara kaan foon qabatee fideef fuu akka affeelamee foon guddaa kan bakka akka yaanii aziimaa jedhan kana jiru isa kana qabatee fideef. Ergasii booda gara kaan hattan guyyaa guyyaa sa'a torbatti kan isaan fidaniif. An beeka kaleessa illee nyaanne haga sa'a torbaa wanti nyaata homaa mana jiru homaa homaa mana jiru isaan rafaa jiran jechaadha. Hin beela'ee hin beela'ee ree hin beela'ee dhugaa dubbachuudhaaf egaa akkasi gara kaan waa hunda qulqulleessee mana dhiin bakka mana dhiqee xaragee maal jedhee waa hunda fagaggi godhee akkasi jira jechaadha gaayis. Egaa akka gara kaan akkasitti osuma jiru sa'aatiin torbaa gahe akkasumatti osoo wama hojjedhu maal jedhu maal jedhu sa'aan torbaa gahe jechaadha akka Itoophiyaa sa'aatii torba Akka asitti sa'aatii tokko jechaadha. Gahee achi miisaa haa nyaatan jedhee obboleessi namichaa namichaan bira jiru akkasitti fideef aziimaa jedhan kana aziimaa maal jedhan sila bakka yaanii foon guddaa kana jechaadha. Achi gara kaan foon guddaa kana fide foon jechuun bar kan kan mummuramne bar waan akka tana kan mummuram dheera makkana bakka hoolaa natti fakkaata hoolaa katee horii katee ani hin beeku bakka guddama kan haga kana haga haga harka kiyyaa kana ta'e haga harka kiyyaa kana gawaa isin dhibu dheerinni isaa foon waa takka taa mummuramee hin jiru akkasi gara kanaan isa kana akkana qixxee muruu osoo hin taane akkana adda babbaaftee namitti atillee hoo kana nyaadhu naan jettee naaf kennite dhugaa dubbachuudha addaa dhalee adda na fakkaatti subhaanallah achi gara kanaan tiyyaa beelli akka jabaa wayina jira akka jabaa wayii jechuudha Egaa gara kaan anqaraa mana keessa deemee uma nyaadhu dhabee beekaaga kaleessas nyaanne har'a sa'a torba jechaadha. Har'a sa'a torba kaleessa sooma turre. Hattan sooma sana illee isaan guddaa umaa wanni hin jenne shurba waan xiqqoo xiqqoo sana bichaa guyyaa rafaa oola waan ta'eef isaan xaata takkatti namaa shoomsu miree warra rafaa oolan. Ka hojii hojjetaa oolutu shooma beelaa jechaadha. Isaan dantaa hin qabanii. Ergasii booda ammoo tiyyuu shoorbaa waan kanneen hojjejjetteeti. Isuma sana bakka bakka bishaan jechuu hin danda'amu. Bishaan isaa isumaan dabarsan. Bakka hin nyaadhe jechuu hin danda'amu maayyuu. Nyaata irra sijjamara shoorbaan qara sijjamara isuma sana waan yaani shinii kun wakattii tana diqqoo wayii isii tana naa buustee isii tanaan faxare soomatti. Ergasii booda ammooti yoo akkasi bulee akkasi oolee sa'a torbatti ho'uu nyaadhudhaan jettee sirgii irra na- sa- sahaanii irratti ani dheeraa isaa dheeraa isaa kan adda naa baaftee kutuu osoo hin taane akkan adda baaftee ani dheerinatti adda baaftee sahaanii irra naaf keettee achii gara kaan foon kun bilchaatuu keessaa illee ila dhadha qabee bilchaatee akka jabaa bilchaatee dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa gara kaan achii isa nyaadhe achi gara isa nyaadheeti laaga na rakkate foon kun takkitti bakka afaan kaadhee laaga na rakkate waan isa dhibu jechaadha subhaanallah bakka yaani gad darbuuf gad naa darbuu didee ol baasuuf ol naa bahuu didee laa ilaaha illallah yaa rabbi kee baqaadha du'aatuma jira Wallah akkuma kana jecha du'aatuma jira baqaadha adaadha yaa rabbi kiyya du'aatuma jira bishaa atti dhugila maal godhila wallah gannaa lufuu dide maal akka ta'e hin beeku subhaanallah baqa kokkeen na gogee natti fakkaata kokkeen na gogee natti fakkaata gannaa bu'uu dide ol naa bahuu dide yaa rabbi kiyya adaadha du'aatuma jira adha du'aatuma jira jedhe laa hawla walaa quwwata illaa billah wallaahi baqqaa illaan Kama baqa kufuudhumaaf daqiiqaa muraasni muraasni yoo naaf ta'e jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf. Allaala. A'uudzu billaa misheexaa rajii wallaahi dhaatee adhaa dhaalee adhana fakkaatti waan ashiin jiru jecha adhumaa adhaalee adhana fakkaatti. Ajaa'iba ajaa'iba rabbii kiyya rabbii guyyaa sodee nama darbite. Achii gara kaani akkuma kana Bakka alalaan uuzbil akkuma godhee afaanii baafadhe illee hin beeku. Akkuma godhee afaanii baase illee hin beeku. Subhaanallah. Yoo akkana ta'u fakkeenyaaf guddiftee nyaattee midhaan jechuu hin dandeettan laa. Guddisee nyaata dhugaa dubbachuudhaaf. Kokkeen na goge. Kokkeen na goge waa isin dhibu jecha dhugaa dubbachuudhaaf. Naa hatta bishaan malee fakkeenyaaf yeroo nyaata nyaattee ka'ee yaani nyaata nyaattee kaatee yoo inni si dheebocha dhudda. Mali akka anzii mette dhuguu yani ani hin danda'uush maal akka ta'e hin beeku ani hin danda'u akka kiyyatti jechuudha egaa akkas gara kan tafaaniiru afaaniin dirbu isaan kan hin haqqise ka ta'e ani hin beeku mata illee subhaanallah achi gara kan namichi eh jedhees laa ilaaha illallah laa ilaaha illa dhugaa dubbachuu achii garkaan ila subhaanallah achii garkaan hey jedhe namichi an hey isaa maaltu na galchire an si jammara nini subhaanallah wallahi laazim waan nama dhibu jechuudha waan nama dhibu bakka yaani Yeroo isa uumaa bakka uummanni naan jedhallee ani odumallee hin qabu. Odumallee waa isin dhibu jechaadha. Innaa kana maal isin jechuu isin egaa isin fakkaate. Wallaahi yaani maal jechuuf isin egaa isin fakkaate asumaan muudannoo kiyya kanatti lakka ittiin bohartanii fi lammaffaa ammoo tiyyuu Baqqaa yaani yeroo san fakkeenyaaf haddisi afaan illee hin beeku eega dhufe ji'a lama moo ji'a sadii ji'a sadii laa ji'a lama sadin geenne ji'a sadin geenne akkasi gara kaan yaani buskuutii kunni kunni inuma jira an garuu hin sodaadha kaameraalee mana keessa jira hin sodaadha baqqaa naallolitti minaamin jedhee sodaadha. Garuu mootii waan akka daabboo kan hikkanii osoo jiraatee numa nyaadha garuu isaanii soqee dhabe jechaadha. Egaa gara kaan wanti isin jechuu barbaade bakkee kana dhaamsa fakkiitti isin dhaamu barbaade. Isaa yookiin na nyaatan dhooggatanii maal maal jettanii waan mana jirurraa ufin agabina. Wallaahi ufin agabina yoo maaf nyaattee waan kana isin jedhani wallaahi xaaxaa takkatti itti qabaatina dhugaa dubbachuudhaaf jennaan maal jennaan Ka nyaatetu dalagata. Dhugaa dubbachuuf akka nyaatetu dalagataa mire inna ka nyaatetu da- hojii isaaniitu danda'ee dalaga. So kanaaf jennaan waan argitan nyaadha. Wallahi waan argitan nyaadha dhugaa dubbachuudhaaf. An fakkeenyaa odoo kokkeen na goddee kokkeen na goddee odoo buskuutiin sanii osoo nyaadhaa jedhee maal jechaa maal jedhaa tureeti. Akka silaa baqa kokkeen na goddee ii, akkuma baqa nyaata kan afaanii qabeen Wannin jedhu isinii galee nama durtuu sooma guyyaa sooma oolee galgala shoorba takkitti lulluqatee shoorbaa sana waan shinii shinii shinii bar waan akka shinii takkitti isii sanii lulluqatee rafe. Ee bakka namatti mana sanii nyaata hin gootu maal hin jettu ee hattan bakka hin qaat isinii galtee hattan daabbumayyuu yeroo keenya daabbuu kubisii kanneen kanneen hin bitti yeroo tokko tokko yeroo tokko tokko darbitee darbitee darbitee bitti isinii galtee. Isiin ta ofiitti rafaa ooltee kaate achi kaatee takkitti yookiin nam tokko cinaa akkas nyaatti. Namichi yoo gudda ta'e lama nyaata namichi. Namichillee guddaa nyaatu. Isuma kana bakka akka wayii kana qaaxxe akka wayii kana jechaadha. Wallaahi achitti bakka haa qaaxxu. Yeroo sa'aaddisi waan hin ta'eef sodaadhaami. Amma garuu wanta isin dhaamuu barbaadu wallaahi haa qaaquu miti waan feete waan feete oduu feete gannaqaa ooltu dhugaa dubbachuudhaaf jenna. Oduu feete yaa Wanni jechaa ooltu isin galee hin sodaatina nyaata keessa lim godhaat nyaadha. Wallaahi an fakkeenya aduu nyaachuu bakka isaantu na naqqaaqa isaantu na lolaa homaa jettanii yoo nyaata dhiiftanii yoo goggogdanii ta'u fi tiyyanii wallaahi waan feete illee taate isaan dantaa isaaniitii miti dhugaa dubbachuudhaaf. Adda yoo ati hojii dadhabdeetiin hin jette kabiraa daqiiqaa takkitti odaati barrii hin baane nama biraa fidatan jechuudha. Innaa kanaafiyyuu Wanti isin jechuu barbaadu bakka yaani ufitti ufitti ufitti laafina ufi jabaadha wallahi ufi jabaadha dhugaa dubbachuudhaaf jennaan innaa anayyuu aarsaa haganaa na kaffalchiisee ture isin jedha so sodaachuun kicha dhugaa dubbachuudha odoo amma achiin guyyaa isa illee odoo liphii du'ee raadheeti kalaas wanti kee irraanfatame har'a wanti kee irraanfatame jechaadha dhugaa dubbachuu garuu mootiyyuu lubbuun yaani gaafa rabbi baasu malee hin baatu hafee jira alhamdulillah dhugaa dubbachuudhaaf innaa kana siin jedha jabaadhaati of eegaa siin jedha bakka nyaata keessan gixxin godhaa nyaadhaa siin jedha dhugaa dubbachuudhaaf isinitti laaqaaqaa oolanii hattan biirottuu isin haa deebisanii sababa nyaataatiif jecha waan biraa wantoota fakkeenya hiqaa isaanii kanneen kanneen hiqaa jechuun waan akka birrii kanneen kanneen hin tuqinaa wallaahi hin fakkeenya namni tokko tokko harkaan deemutu jira namoonni akkasii sunniin baay'ee tokko waan badatu irra gaa jechaadha. Kanaaf wantoota akka isaanii irra- irraa of eegaa malee nyaata keessa nyaata isaanii gixxin godha nyaadhaa nyaata keessa nyaadhaa isaan tunaallee waamamu jettanii hin sodaatina isin jedha. Akkasii isin jedha obboleeyyan kiyya nagaan turaa fayyaa ta'a isin jedha. Viidiyoo kana wajjin tola laayik sheer sabskiraayib godhaa isin jedha na jajjabeessaadha asumaanuu. Amma viidiyoo biraatti walitti deebi'utti nagaa rabbii isinaaf turaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. Baay'ee.